kusuka koho ni ya a palms ni ya a palms ku nga na event loko ni suka laha ni ta a palms ni ya eventini ka palms hlan'wana ku ri wa ya ku ri hava ti-event ti-weekend leti a ti ri kona mm. event ya monday a palms hosted by leker a palms ni ta va ni kani ya kona a palms loko ni suka ni ri laha dorobeni laha suka laha ni ya ka ka tekani wa mhani ya ta ya chini kusuka koho se ni a palms no hlamula ku hayi va nga hostangi weekend leyi a ku ri hava weekend weekend leyi a ku ri hava event musi hi xo a ku ri hava event hleketela ku ri ni ku kumbe loko a vo lo hostana hi weekend le ka ri kumbe nkarhi wun'wana a fina a hoste hi midlivela a ni tivi orit arrest ta hi titshike swi vula ku i tsakela monday le ke ni ke ri ti rhandzela monday okay zidleshela masiku lama ni nga liqale bafowethu game ke game game ke game yebo love this let's go hudlwa hearing uh, xo sungula people ni rhandza ku khensa ka lava maybe va nga va nga na nkarhi wa ku va vatwa um hi ta mina from the date ya event um so uh, thanks for watching as well um event yi fambe kahle yi fambe kahle swinene people um na sweswiwana cancer tiba mandla ni vuyelela lava nga kota ku fika a eventeni um a ubuntu kral eventeni vula ubuntu kral people don't mislead um the two ni tivi ku na yini mara the two so swin'wana swa vutlhari that I've learnt la misaveni i ku ri never le I mean never fight with people that you still have to learn something out of them i swin'wana leswi ni nga swi dyondza kwala se ku fambeni um ku ri i nga pfuki masiku na peni i lwa na vanhu lava kumaka nkarhi wun'wanyana wa fanele i dyondza swo tala ka vona and ku dyondza hi vuli age people hi vuli age we're not talking about age here hey. Eh, so hi vulavuli hi age ni vula laha ku dyondza ku dyondza doesn't matter ku ri how old you are i can mina hi wexe i can learn a lot of things aka n'wana munhu loyi ni n'wi nga ni n'wi hundza na hi ten years so ku dyondza ku dyondza xikolo xi heli like they've said nga ku nga ku nkarhi wun'wana nga ku ta chaviselana nya chaviselana so ntsena ti nga lwi hi mavoko ti right mara nga ku ta chaviselana chaviselana ta vhiyisana vhiyisana ene munhu i ndli nga ku a nga le a nga le ku lweni ku ri le ku lweni we know those things swilo wa vona loko i ri ku lweni swi to khachapa na wena because i na mbilu yo biha and wa pfalapfala ndzi nga ku holi ku lweni swi to khachapa na wena um i'm thinking ku ri maybe loko ku ri game ke game a ni tsale ka birthday celebration a ubuntu ku komba ku ri i'm not easily shaken ve vanhu va mina va tiva people a na ze ni famba ni hemba a na leswi a ni jiki ni vulavula masiku hinkwawo vanhu va mina va tiva vanhu va mina na va tiva a ni chuhangi nchumu ni nga tseleka ni ku let's go to ubuntu again munhu u ta va na choice ya yena ku ri whether i ya ka swiseveseveni kumbe i ya ka swilo swa proper u ta chuza yena a ni chuhi nchumu a yi tseleka kahle clean ni ku la let's go ni fika ni yi tseleka laha ivi swi swa ku swi swa tikomba ta loko ku ri le ku gwebana ti ta gwebana kwale mara a yi chuhangi nchumu ku ri ku nga ku maybe nga ku um ku na ti ku nga ku va na leswi hi swi chuhaka kumbe ku na loyi a ti twaka matimba a hi mina swi ni endli nchumu leswo swin'we ntsena ti nga banani hi mavoko wona swi swa ku physical a ri i hate physical fights mara ta mihleketo a ti vi to a ti vi kona and um, van'wana nga vulavula ku ri ah, why can't people the guys are unite and all that ah, it's highly impossible people it's highly highly impossible